Oi te khawih kal dawn. Mawi bal mi thi kan neih kha hre ve lo mi. Thianga zanin chu sawhchhiar kan pir leh ngei dawn e. Tui leh dawn mang e. Mawi bal u naupa, mawi bal u naupa, i nu bo ral. Thianga kitna, cheng sawmnga man a ni mai Oi te.

Hei! Mobile ah pawn apa motor a surprise tawh a nih hi, kei pawh kan surprise ve tih ang. Ka pa, Vawiini hian thil tha deuh surprise tur che ka nei a ni. Insurance vel zawng zawng tih fel hnuin cheng nuaih khat sing ruk. A pa, Khale. Ka fapa awi te, min surprise na hi ka duh zawng tak a ni. Vungi, Vungi. Mawi bal, eng en ta? Pakhiang, Vungi classmate ka nia, tuition kan kal dawn a. Awle, tikhan lo awm rawh, ka va ko ange. Ehe, raha nahi jata. Vungi ka sawi reng kha i pakhianga te zawng bum a awlsam lutuk. Vawi ni ka chhe lo i ti em? Puh! Mawi balu naupa, mei zial te ila zu law hrisel na tan tha lo si. Khatiang mei zial i zuk ai khan mi harsa te tanpui zawk ta la, anni chuan tangkai takin an lo hmang ngei dawn a si. Khai cigarette pawisa min pe leh leh rawh. Mawi bal u naupa. Pakhian khaw maw zo zial milo pete. Ani ba fune. Ma ta. Ani ba. Oi te, kut do lo in ka hnuai lo thawk ve duem. Hundred ah twenty percent zel i hlawh ve dawn nia. Duee mawi bal enge tih tur. Tih tur maw? Ni rawn zui rawh. Kha hei la rawh. chu chhe rawh le. Ngei din a mawi bal. Awi te saw police in checking an nei i. Police ve tho i nih kha. E e ni dawn tak e. U naupawi te, i thawmhnaw min thawn ho kha mi sul in lo ru daih nia. Awi te, i phone a ring hi, enge i kha ti vak a number khailo ena, ka bialnu nih hi. Awite kei hian number kha ka en nasa a maw? Ha! Teh chei chuan a i bial nu kha nge tan mah ka ti lo. Hmuh turin phone kha vai khat mah dah tawh sung che. Ha! Nine three six six four enge kha aw ka intheih nghilh daih chu le. Three eight nine two one. Ma tari gu pai. Apu khiang, apu khiang, Delhi return, come back. A that chu. In Delhi kal chuan enge min rawn hawn ve a. Apu khiang, i tan liau liau showroom ami jacket cheng sang ngam an lai ka rawn hawn che. Mawi bal, eng nge min hawn ve a? A pu khiang pawisa ka nei vak lo a, beer bottle hnih chi ka rawn hawn che. Haw nghal rawh, khaw lum lai laiin tunge jacket ha pai ang? Ka va han inchak tawh tak em. Lekin ye sala kar kya raha hai yahan pe? Huh? Ye kya hai? Eng nge awm zia mawi bal? A ruah ve ve hi. Aw Apu Khiang, Api ka call a eng nge ka rawn hun ang ka pu kha ka tia, beer bottle hnih a ti tawp a nih kha. Huh? Mawi bal bawite lo hawng rawh, mawi bal bawite, nge ti nge thil tha lo i ti imi? Thil tha lo chu ti su aw. Pakhiang, enge awm zia? I thianpa mawi balah hian iPhone min lei ve rawh, min lei loh chuan ka inti hlum ang a tia. Sawtah ka kal lawk a, hei hawn pawh hawn thei tawh lo nih hi. Lung ngai mah reh che Pakhiang, tih dan ka hria lo, lo tawlh hnung deuh teh. Mawi bal. Cheng za hi ka lo thawh ve nge. Ti nge mawi bal? Ka mithi na lutuk na dawn nih kha a duk vek thei alawm, ka ro tar mit leng u. Tah sawn an zawrhna ka hria alawm. A nih chuan va lei la, nia ka lang u ka lang u. Vela, kitna, mawi bal cheng za hnih.

Khua lu me mai cold drinks in tiang u. Kan neih ang ang theh chhuak ila keiman ka va lei ang. A thaw tlem ber dawr a kal tila a tha lawm rawn thaw ru rawn thaw ru. Khale cheng za, khale cheng sawm, khale sawm hnih, khale cheng hnih.

Eng nge khiang a? Mawi bal a awm tawh lo. Khiang. Awi te, khiang te, ka bial lut tur a nih saw, melh ka phal hlei hneh. Khawilai ngen in. Helai hi. Hei Awite, enge ka nau ilo tih buai ve a zia? Ti buai ang chu, ka nau in cheng za milo dil teh a ba rei tawl duk a tia. Ka lang le. Au mawi bal te ngei ben, IPS officer a tling thar asin.